Mear talen, mear takomst. Hieltyd mear skoallen wurde trijetalich. Bûter, brea en griene tsiis. Boter, brood en groene kaas. Butter bread en green cheese. Boter boter butter, bread and green cheese. Cheese cheese cheese. Yn it gebou fan de Fryske Akademy yn Ljouwert wurdt ûnder oaren wurke oan it Wurdboek fan de Fryske Taal. Gjin wurd út it ferline en it no, sil de meiwurkers ûntkomme. Net allinne yn âlderwetse kaartebakken stiet de taal opslein, mar ek wurdt der wurke om alles yn boekfoarm op te slaan. Tweintich dielen binne der no klear en yn de takomst sil alles ek fia de kompjûter te brûken wêze. Mar mei it opslaan fan in taal is men der net fansels. In taal moat ek stipe wurde. Janne Wietske de Vries is deputearre fan de provinsje Fryslân en giet ûnder oaren oer de Fryske taal en it ûnderwiis. Wy besykje útnûgjend taalbelied te fieren. Wy wolle hiel graach dat minsken meitinke oer. Ja, hoe't je it Frysk mear sichtber meitsje kinne en hoe't minsken it Frysk brûke kinne, it praten, dêr leit foar ús it aksint. En der binne fansels in pear hiele wichtige ûnderdielen en dat is it ûnderwiis. Dêr leit in swier aksint. De kommende tiid gean wy, binne wy al, tsien miljoen oan it ynvestearjen yn it ûnderwiis, om de kwaliteit fan it ûnderwiis te ferbetterjen, mar ek it taalbelied. Dus dat is hartstikke unyk dat we dat dogge hjir. En skoallen komme ek mei plannen dy't der by oanslute. En dat hinget natuerlik hiel bot ôf fan dyn taalsituaasje fan dyn skoalle. Dus wat de eftergrûn fan de learlingen is. En yn it iene gefal giet it om Frysk as taal. Yn it oare gefal wurdt Frysk as ynstruksjetaal brûkt. En yn wer oare gefallen binne se al dwaande mei de trijetalige skoalle, Frysk, Nederlânsk en Ingelsk. No, en dat lêste, dat binne echt ús paradepaardjes, kinst wol sizze, dat is net in Frysk wurd, mar dat fine wy hiel moai dat dat plak fynt dat skoallen hun trochûntwikkelje nei it trijetalich ûnderwiis, want it soe natuerlik fantastysk wêze as Fryslân dêrmei foarop rinnen giet yn Nederlân, mar ek yn Europa. Ja, it moat fan twa kanten komme. Wy kinne as oerheid hiel stimulearjend wêze en we kinne ek dingen by de wet regelje, dat hawwe we ek dien. Mar minsken sels moatte ek yn aksje komme en dat soe ik sa graach wolle, dat ek de taal fanút de minsken sels komt en dat dy ek nei skoallen ta gean en freegje fan wat dogge jim mei taalbelied en myn bern hat ek rjocht op meartalich ûnderwiis, dat gunne wy toch ús bern. No, en ik soe hiel graach wolle dat it fan twa kanten komt. Wy dogge der alles oan as provinsjale oerheid En minsken sels kinne ek in hiel soad dwaan. Ik bin sels ek it produkt fan meartalich ûnderwiis. Ik bin opgroeid yn Grou en ik siet op de earste eksperimintearskoalle en ik ha it lêzen en skriuwen leard yn it Frysk. No, en ik leau net dat ik dêr no sa min fan wurden bin. Dus ik sjoch dat echt as foardiel. Hoe jonger as do yn oanreitsing komst mei mear talen, dat is echt myn eigen ûnderfining, hoe makliker as do letter oare talen oppakst. En ja, do ûntwikkelst dyn persoanlikheid op in, eh, op in hiele moaie manier. As Frysk dyn memmetaal is en eh, do krijst ûnderwiis yn de memmetaal, dan is dat in, eh, in foardiel. Want dat betsjut datsto it Nederlânsk ek makliker learst en dat dyn eh, algemiene behearsking fan talen, dat giet foarút. Dus dat is in, in, in foardiel. Dus is dat Frysk eh, hartstikke belangryk foar, eh, foar bern om dat mei te krijen. En it is ek hiel belangryk foar it ûntwikkeljen fan dyn persoanlikheid. Do krijst ek begryp foar oare kultueren, omdatst dat fan jongs ôf oan al meikrijst. En dat fyn ik hiel moai. Ik sjoch de Friezen ek as wrâldboargers. Ik sjoch allegear yn- en útfleanende Friezen yn de kommende jierren. It sil hieltyd mear tanimme. Mar do komst hjir werom, omdat hjir leit dyn.